Ie, yeah, felly, da ni'n dechrau yn y gegin efo Lisa. A fel da ni wedi sôn yn barod, pysgod a sglod sydd ar y fwydlen. Ond be di'r farn ar y stryd am y pryd o bwyd blasus a thraddodiadol yma?
Oh, fish and chips yw'n favourite. Um, fe ddechrau bob di Gwener, mae'n sy'n ni'n dod lan, uh, uh, straight lawr y siop, uh, siop chips i gael fish and chips. Fi'n
hoffi o rwydro, sglodion a sausage gyda, ha, gyda tyma bach o sawlt ar y ochr. O, dibynnu ar y want, fod, um, rhan fwy o'r amser byddwn ni'n cael fish a chips fe traddodiadol a ochr ar y mushy peas ife. Bydde fi'n ordrio fel um, selsig a um, sglodion gyda, curry, um, gyda sos curry. Sglodion a selsig.
Rydw i offi selsig a sglodion. O, fi'n joio ordrio sglodion a pysgodi. Dim not fish and chips a biz.
Ie, diwrnod fish and chips hapus iawn. uh, does am sglods, nag oes dim chips, Lisa, ond da ni yn canolbwyntio ar y pysgod, a da ni'n da ni clywed, uh, da ni clywed rhywbeth uh, yn swnio'n neis iawn. Ac yn Ti'n clywed y pysgod?
Arogli'n wych hefyd.
Dwi ddim yn gwneud yr sglodion, ond dwi'n gwneud y tartar sauce, a fi'n mynd i wneud pys uh, special ar gyfer, po, so popeth arall sy'n mynd gyda'r pysgod. A fi'n mynd i dynnu hwn mas nawr, achos fi'n cywed e just yn dod i ben. O, mae yna lew oh, neis ar hwnna. A gewn ni tywelwch, a mae yna gyfrinach i'r llew na. A oh. fe glatiwn ni mlaen i ddarganfod beth. Um, felly mewn bowlen mawr, i fi'n mynd i ddod i... Um, mae ma doi cyfrinach bach uh, i wneud yr batter yma. Blawd codi, okay? a hefyd, nawr pidwch â chwerthin, powdwr cwstard. Cwstard?
Powdwr cwstard. Mae yna reswm am yna. Mae fe'n neud yr, yr, um, yr batter yn crisp neis, ac yn, mae'n eitha gweddol traddodiadol i ddodi bach o flawd corn mewn, Ond oedd dim blawd corn gyda fi unwaith. Um, mm. A oedd gyda fi pwdwr cwstard. Nawr mae pwdwr cwstard yn rhyw 90 y cant blawd corn beth bynnag. Wow. A mae fe'n felyn, ac felly, perffaith ar gyfer dod i mewn Felly hwnna sy'n ychwanegu'r lliw na, ie? Wel, mae hwnna'n rhoi peth o'r lliw. Dych chi'n gweld e fyna, achos os, os ych chi beth wedi yn gyfarfod gweld pwdwr uh, cwstard, dyw e ddim yn felyn, mae fe'n go pink i fod yn onest. Um, ond hefyd, tamed o tiwmeric. Mae'n dibynnu faint, pwy mor felyn, pa mor felyn i chi moyn e. Fi'n mynd i ddod i jyst twtsh bach fan'na, a wedyn os welwch chi dodais i pwdwr codi ychwanegol, a wedyn rhyw hanner a hanner dŵr gyda cwrw, neu gewch chi ddefnyddio seidr, fi'n defnyddio seidr, ta beth sy gyda chi yn y tŷ, ond mae eisiau bod rhywbeth a a bubbles yno fe. Ok? Iawn. So fi jyst yn myn' i gyfuno rhai nawr. Pam ni Tamed o'r dŵr. Be' be' ma'r bubbles yn neud?
Wel edrych di beth mae'n neud wed- ddangos- dangosai ti beth mae'n neud. O. Ma' fe yn creu bubbles miwn yno fe. Yym ma' ma'r cyfuniad o'r pwdwr codi 'na ok fi 'di neud wnna bach yn rhy wlyb nawr fel mae'n digwydd achos o'n i'n siarad. Sori. Ma' gyda fi un fan hyn fe nes i'n gynt sy tymed bach yn fwy melyn fel gwelwch chi. O ma' yn rili felyn. Ddod â'i tymed bach mwy o hwnna miwn fan 'na nawr i ga'l te o hae e tymed bach. Mae fe'n eitha melyn, uh, a, hwn, a hwnna fi'n credu sy'n neud ei ddisgwyl fel un traddodiadol o'r shop chips. Yeah. Um, ac felly beth sy'n gyda fi fan hyn yw haddock sy'n gyda fi fan hyn, llwch chi ddefnyddio cod neu ti beth sy'n gyda chi. Uh, a wedyn ni just, o, un peth bach arall, uh, bach o halen a ffibr, just i roi blas. Bach o halen, bach o bybur, fel yna. A wedyn dwi'n dynnu hwnna mas. a mae gyda fi rhai brwnt fan hyn a rhai glân fan yna, ddangosau chi pham, i arbed eich dilo chi, fi'n mynd i ddod i hwnna uh, mewn fan yna, a wedyn mewn i'r sam. Fi'n caru hwnna.
Ie. Yeah.
A wedyn, beth fi wedi gwneud fan hyn yw wneud rhai bach llai o faint. Maen nhw'n cwcan yn gynt, ac wrth gwrs ceisio cael pob darn yr un trwch, achos wedyn maen nhw'n coginio yn yr un amser. Os Tua faint amser maen nhw'n cymryd e, Lisa? Rhyw bimp neu chwech munud.
Siwrne maen nhw'n fel sy'n nhw'n codi yr wyneb ac yn edrych yy yn euraidd ac wedi codi ac wedi byblo tymed bach, maen nhw yn yn barod. Does does dim angen lot o goginio ar pysgod o gwbl. Yym, dim gorlwytho y pan, felly mae lle 'da fi i un fach fan'na 'to. Chimod... Ocê. ...os 'ych chi'n dod i gormod miwn, maen nhw'n tueddol o stico gyda'i gilydd, a ma'... Dyw hwnna ddim yn rhoi yr yy yr edrychiad ni moyn. Felly, mlaen wedyn te at yr yr yy tartar sauce 'ma. So ma' gyda fi bowlen fan hyn llond pob peth da. Ok, so mae hwnna'n cael mynd fyna. A wedyn mewn fan hyn, llwyed o, neu chniga llwyed, sori, hanner cwp hanner o feianês da. Dwch chi'n neud un eich hunan, ond os brynwch un da o'r siop, mae hwnna yn mynd i fod yn ffain. A wedyn ni moyn cyfuniad o yr, yr gherkins yma, y pickles bach, tua llon llwy fwrdd. Oedd hwn yn dod gyda yr winwns a'r papur ynddo fe. Dwi ddim yn mynd i dynnu nhw mas, mae hwnna yn rhoi fwy o flas.

Eto i gyd o'n nhw'n ma' nhw'n dwli ar tartar sauce. Felly... Ie. ...yy mae lan i chi pa mor fân chi'n torri'r rhein ond fi'n myn' i ddod â rheina miwn fel 'na nawr. A wedyn fi myn' i ychwanegu tamed bach o fwstard yy i rhoi fwy o cic. A wedyn bach o dil. Ma' dil ffresh gyda fi fan hyn ond neith dil sych y tro a fi myn' i roi troiad bach i'r rheina. Fel 'na. Ma' peth o'ch bla'n chi gewch chi dath blasu nawr mewn munud. Ie dwi... Os chi moyn... Os nag o's os 'da chi... Na, cariad i mlan. ...fi myn' amdani nawr.
So mewn a bach o dill a wedyn jyst mater o cyfuno'r cyfan fel 'na. A wedyn bach o sudd lemwn. Mm. A falle bach o Worcester sauce. Sim rhaid wedi rhain i gyd on' mae gyd yn mm. rhoi blas bach itha cryf. Chi 'di tasto'r sauce? Naddo.
a beth dw i'n neud wedyn mm. yw mewn mewn um, potyn bach sbar fel hyn, jyst ni ddodi fe, a mae hwnna'n mynd i bara yn yr oergell, oergell am lan i tua mm. wythnos. Mae blas melys ar yr um, Ma'... Ma'r ma'r... Bla- blas melys ar y batter. Mm o ma' ie ma' yndi ma'n wahanol yndydi? Mm ma'n lyfli. Wyt ti'n hoffi fe? Yndw.
Yndw. Ma' rhein yn barod i ddod mas. So ni'n jyst tynnu rheina. Lyfli. Ag wrth gwrs ma' rheina wedyn yn berffeth gyda be' sy gyda fi fan 'yn yw jyst pys wedi berwi, bach o fenyn, bach o fynt, a wedyn i masio nw gyda yr masio'r tato arferol i ga'l neud rhyw fath o mushy peas bach posh. Lyfli.
Hyfryd. Neis iawn. Wel diolch yn fawr isa fi'n fi'n gwbod fod ragor o powdwr cwstar yn dod nes mlaen. Mae e wir. So gawn ni glywed mwy am hynny nes mlan. Diolch am nawr.